Eenyu wajjin jiraachaa jirtu?
Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keessaa dhihaa buddeen fa'aa argattee nyaatte ree? Sammuu baga jiraattan isin jecha dhiifama sa'aatii sa'aatiin maleedha sa'aatiin ani viidiyoo itti waraabaa jiru sagalee kiyya ol kaasee waraabuu waan hin dandeenyeef jecha Sanumaafuu amma wanti viidiyoo kana hojjechuu danda'eef waa lamaaf jechuudha. Namoota keenya uummata keenya uummata Turkii keessa jiranii fi naannoo keessa jiran Sooriyaa Sooriyaa masaa lafti akka malee socho'aa jira. Warri wal quba qabdan akkuma wal quba qabdanitti wal quba qabaadhaa. Hedduu takka jabaatte addunyaan tuni yaa rabbi bakka baatanitti isin haa deebisu. Namu jireenya ofii jijjiiradhee biyyaa baa waan ta'eef jecha rabbi nama jireenya keessan jijjiiree kara maatii keessanitti deebi'u rabbi isin haa taasisu. Maraafuu du'aayii isin godha du'aayii walii godha walis quba qabaata bilbilaan jechuudha. Itti aansuudhaan immoo viidiyoo naan qabadee dhufe maal inni isin fakkaate viidiyoo karaa deemaan sheer godhi mucaa haadhaaf abbaa hin qabne isa jedhamudha. Akkoo illee natti fakkaate garuu Kanneen viidiyoo arge ani karaa tattarga irratti yeroo baay'ee viidiyoon kaleessa fi kaleessa na fakkaate kaleessa irraa eegale kaleessa irraa arge akka malee na viidiyoonii share godhanii namni martinuu yaa nama hojii bootu jira anaaf hin galle mooniin jedhe garuu viidiyoo guutuu dhageeffadhee jira maaliif mucaan yatiima akka ta'e adda baafadhee jira roorroon akka maatiin isaa irraa ajjeeste na fakkaate akka naasayanitti Nuruun nuraan dhaabattu waan ta'eef maraafuu warri qabdanii gargaaraa maal jennaan warri hin qabne du'aayii godhaafi. Akkasuma immoo anillee gargaaruun barbaada waan ta'eef lakkoofsa karaa deemaa yookiin immoo suuqii karaa deemaa nama qabdan naaf dabarsaa niin gargaaraa warri gargaaruu feetanillee gargaaraadha. Rabbiin birattis na argatta waan ta'eef kan akkanaa kana yoo gargaarte. Asumaanuu dhaamsi kan koo kanaa isinin jaaladha isinin kabaja hundi keessanuu rabbiin immoo warra maatii keenya biraa nagaan bahee maatii keenyatti nagaan rabbi nu deebisu rabbi nu haa taasisu jecha rabbi balaan taanirraa rabbi nu haa qabu namuu garagara faffaca'ee jira jireenyi ni jajjabaatti akka maleetti jechuudha rabbi nuuf haa laaffisu yaa ka lubbuun jiru waa baay'ee argaa jira waan ta'eef Rabbi nuuf haa laaffisu jedhaanii waan biraa wanni jedhu hin jiru du'aayii godhaa isinillee bakkuma jirtanii rabbi laaftuu nuuf haa godhu wanni nu jajjabaatte hundaayyuu ni ulfaatti. Turtii gaarii isiniin jedha akkuma isiniin jedhe dhaamsa koo hin dagatinaa viidiyoo isin irratti dheeressuu hin barbaadu sa'aatii maleedha sa'aatiin an waraabaa jiru. Warreen immoo akkasuma maaliif kana wanti harkaan qabadheef akka sagaleen kiyya dhagahamuuf dirqamee waraabaa jira waan ta'eef sagalee kiyya jechuu halkanii.